Ers blynyddoedd maith bellach mae pobl Talnacharn wedi bod yn pryderu am gyflwr castell y pentre. Am gyfnod hir fe fu perchennog y lle yn anfodlon iawn i werthu fe, ond ar y llaw arall chwaith doedd hi ddim yn gwneud dim byd i gadw'r lle'n ddiogel. A chan fod rhai miloedd o bobl yn mynd heibio i'r lle bob blwyddyn i weld bwthyn Dylan Thomas, roedd hi'n ddigon hawdd deall pryder pobl Talnacharn. Ond o'r diwedd y mae adran amgylchfyd y llywodraeth wedi cael rhoi troi tu mewn i'r lle Ac y mae'r gwaith o'i ddiogelu wedi cychwyn.
Mae Eddie Reed, y saer maen, a'i ddau gyd-weithiwr wedi bod yn gweithio yma nawr ers yn agos i flwyddyn. Ond araf iawn fu'r gwaith oherwydd cyflwr difrifol y murie. Yn ystod y flwyddyn, dim ond yr un cornel yma uwchben aber afon Taf maen nhw wedi atgyweirio, yn tynnu pob carreg yn rhydd i glanhau ac yna i ail-osod yn gelfydd yn ei lle. Yn ôl Mister Reed, mewn deng mlynedd ar hugain o brofiad, welodd e rioed furiau mor beryglus â'r rhain. Mae yn synnu eu bod nhw wedi dal i sefyll o gwbl. Roedd 'na berchnogion o'r oesoedd y fu wedi ceisio gwneud rhywbeth i ddiogelu'r adfeilion, yn eu plith Richard Hughes o Nofelydd, a fu'n byw yn nhir Castell Gerllaw cyn y rhyfel. Ond dim ond mater o ambell fricsen yma a thraw oedd hynny. Ac yn ystod teyrnasiad Misus Stark hyd at ddwy flynedd yn ôl, chafodd dim i'w wneud o gwbl. Nawr, i merch sydd berchen y castell ac mae hi yn y broses o'i drosglwyddo i ddwylo adran yr amgylchfyd. Mae Talacharn yn gastell hardd, yn gyfuniad o'r adeilad milwrol gwreiddiol a godwyd yma gan y Normaniaid, a'r plasty Tuduraidd a grëwyd allan o'r adfeilion hynny gan Syr John Perrot, mab anghyfreithlon Harri'r Wythfed. Yn ôl pob tebyg, fuodd e erioed yn gastell pwysig iawn, ond mae e wedi denu artistiaid a llenorion o bob math yma dros y blynyddoedd. Paentiwyd y lle gan Turner, Fe fu Augustus John yn gweithio yma, ac mewn tŷ haf yn y gerddi yr ysgrifennodd Richard Hughes i nofel enwog High Wind in Jamaica. Nawr mae'r lle am gael ei wedd newid. Efallai y bydd awyrgylch llai rhamantus o gwmpas y lle pan fydd yn rhaid i chi dalu swllt wrth y drws i'w weld, ond rhaid dileu rhamant os yw hynny'n peryglu bywyd. Arolygydd Henebion Gorllewin Cymru yw David Evans, sydd yn y broses o ddysgu Cymraeg. Mister Evans, faint o broblem oedd hi i berchnogi'r castell 'ma yn y lle cynta? Wel, yn gynta, mae angen am y perchennog, Miss Stark, yn rhoi'r castell i Ysgrifennydd Cymru. Ac hefyd, wel, mae llawer o henebion yn Cymru, ac dim ond ychydig o dynion sy gyda crefft sy'n gallu gwneud y waith. Oherwydd dim ond un person sy'n gallu adeiladu gyda chi fan hyn nawr, ynte? Ie. Faint o rannau o'r castell yma sy yn beryglus? Mae rhai ohonyn nhw'n edrych yn beryglus iawn i fi, te. Wel, te, y wal dros y llwybr i'r bwthyn Dylan Thomas yn gyntaf yw peryglus iawn. Ond hefyd, un o'r tŵr Normaniaid yw peryglus. Ac wrth gwrs, mae llawer o lle

Dim ond un cwestiwn mawr arall oedd i ofyn i David Evans cyn cyfni ar un o'r mannau mwyaf bendigedig fues i ynddo ers tro. Nawr, faint o amser fydd hi cyn y bydd y lle yma yn agor i bobl ddod i weld e?
Wel, eto, mae cwestiwn anodd, ond rwy'n gobeithio fod Mae Castell yn agor unwaith eto, tua'r dwy neu tair flynedd. Iawn, wel, drychwn ni mlaen, dawn ni nôl yma eto i weld y lle ar adeg hynny, de. Ie. Yeah. Diolch. Diolch yn fawr i chi.